saka kana tichifamba naye tinoda mweya mutsvene nokuti iye patichisvika pakona achatikonesawo patichaenda kumakadzi achatikwidzisawo patichateremuka achadzora speed hatirasike rugare rwasengarwei fambai pamwe chete neni pamwe chete imimi neniwo kutenda kwedu kuti chigoverana mukufamba kweevhangeri mumwe nomumwe nokutenda kwomumwe nemumwe mukutenda kwechi kwemumwe saka ida mumwe wako tibata ari padhuze newe kuti ndokuda mhaniwe nokuzokaita wega nokuti ukaita wega unorasikirwa nezvimwe ivhangeri ichirohwa paupstairs mukomana yutiko anga ari pafafitera pahwindo ndopanga akagara ipapo its obvious panga pasina bagla pa but ivhangeri nokuda kwokuti akareba akakotsira aripo achinakirwa nayo kusvikira abatwa nehope akachechuka ndokubva adona kubva paupstair kuenda pasi akanofa rugare rwasengano iri asi vakomana vakataiwa mupenyu andeipo ipapo vakaendapo ipapo vakatsinanisa mweya mutsvene ukaburuka ukagara mukati make akamukazve aida kumira ivhangeri kuti kune mwambodona yakaramba chikodii chezvienda rugare rwasenga rwene denga rioga itiko zvaiperera papi asi nokuda kwokuti kutenda kwomumwe nekwake zvakabatanidzwa akamuka ndosaka ndakuti bata ari padhuze mubate futi kwangu kwenyu nekwangu handidi kuti musaziva ndinoda kuti musazive imi kuti kazhinji ndaida kuuya kwamuri zveshuwa ndaida kuramba ndichiuyawo kwamuri kuti mukure zvakanaka zvakaitawo isusu hatina kungoberekerwamo imi vazhinji makatoberekerwamo ndikadzivisa kusvikira zvino kuti nguva manje yanga ichingondirambira kusvikirawo zvino asi zvino ndauya nokuti ndive nezvibereko kwamuri ndakuchida kuti pagone kuvawo nezvibereko ndichionawo kwamuri neniwowo muchionawo kwandiri sapakati pavahep pavamwe vahedheni pakudaro navamwewo vahedheni vagone kuonawo zvibereko zvemweya mutsvene zvipi izvozvo ndosaka ndiri kuti hanzwa ndakurema ndini ndoti toda kuti vauya apa kana vachida unamatiro tiri apa tinamate kana vachida kuprofiti wapa tiri isu tiprofite vaende kuti vakwaniswe pasoko irori ndinengava kuvagiriki ndinengava kuvagiriki vari kutondidawo kuti ndivaudze vatendeuke nekuvatorwa nekuvatorwa ikokoko ndiri kutovadawo tinenga ndivaudze shoko ramwari vatendeuke kuvakachenjera vakachenjera vari kuti aiwa sisi takachenjera ivavo vese ndikuda kuti futi vatendeuke nevasina kuchenjera nevasina kuchenjera vacho ndikuona futi vadii futi vatendeuke naizvozvo ndichinamate mwari kana ndirini kana ndirinini zvangu ndakazvigadzira ndakatozvigadzirira kukuparidzirai kuti ndikuparidzirai ivhangeri iyoyi vakomana imi muri paroma imi muri pano pakadoma nhasi nokuti handinyari pamusoro peivhangeri nokuti isimba ramwari iri rokuporesa rokuporesa ndosaka ndati tivape mukana vauya waenavo kana vachida munamato vanamatirwe nokuti iri isimba ramwari kuuya kwavatoya nako vatotenda noti nezvese vaizvo vasina kuteverera mani kugarerwa sengarei toda kutenda vajuda vacho uye mugirikiwo kana vajudha vapora vagirikiwo vapore futi nokuti mairi kururama kwamwari vhangeri yoiyi mune kururama kwamwari tiri mukururama kudai kunoratidzwa kunobva pakutenda tinofanira kuratidza pakutenda kuchienda kukutenda zvichienda kukutenda sezvakanyorwa zvichinzi nokuti imi makatenda saka maakufanira kuendesa kutenda kwenyu kuna ava vatendawo nhasi wakarurama uchararama wakarurama unorarama nokutenda loclosteria dano stadio ugamuchirai namazwi iwaya basa ngarifambe riende mberi tumwana kupe zvibereko mweya mutende kana muri kana gara pakati penyu zvinofamba zvose naye waya mazwi ndichazowedzera neimwe nenguva kana tazoaa